Thawngpang thar fiangfai deuh in thingzei tiva Pu S Za Cung ruak phaw a si. July nili zarhpini in khuazei ah dah a um ti hngalh lomi Pu S Za Cung kum sawmthum pathum ruak cu thingzei tiva le mauhak tiva, rika, i rika tili ah hmuh le phaw a si. Biatheihnak nih a chim ning ah US zacung hi a hawile pahnih hna he zarhpini, August nili, ah khan thing zei tiva ah an kal le sihmanhsehlaw a hawile an tlun hnu nikhat ni ah chun suimilam palei khat tiang zong ah a tlun ve lo tikah US zacung dawngnu Pi Lal Siam Thar nih a naule pathum cu an pa a kawl ding cun a fial hna. Hi ni ṭhiamṭhiam zanlei suimilam pathum ah a ruak hi thingzei le mauhak tiva rika ahcun an hmuh. A ruak hi an hmuh ning ahcun aa rak bawkkhup i tawhrolh aa hrolh lo. A tukpahrum a nem viar pinah a khup cavorh lei cu a kekkuai fawn ti a si. Cun a ruak hmuhnak kaa ah hin Lawngtlai palek an kal colh ve i a herhmi thil vialte an tuah dih hnuah Sailokhum khurpiveng, tum hei khurpiveng le vanlalzaawm khurpiveng an dihlak in bazaar veng chung i khuasa hna cu lunghrinh bia ah tleihkhih le biahal awkah palik nih an hren hna. Thawngthar timh tuah lio ahhin hren rih an si. US zacung ruak hi July niruk ahhin District Hospital ah postmortem a si hnuah thingkah thlanmual ah phum a si. Hi ni zinglei suimilam pakua hrawng in Thingkah khua mipi nih lunghrin bia in an tlaihmi hna muihmuh duh ah than ah tual ah an i pum hna i hnahnawhnak a zual lonak ding ah palek nih hmuhter an sanh hna lo. Cucaah cun mipi le palek zong an i nam len. Zanlei suimilam pathum hnu ah mipi hi an ṭian ve tiah biatheihnak nih cun a chim. DC nih exhibition a on. August ni ruk ah khan Pu F. Kaisang Building Lawngtlai Bazaar ah Pu Ze Hming Tham Mawi, Deputy Commissioner Lawngtlai District nih hnamchantu pawl exhibition kutke, zungthiam thil tlangtarnak le zuarnak caan August ni kua tiang awh ding cu a on. Caan hmannak i bia a chimnak ah Pu Hming nih cun hnamchantu hna hmalaknak cu uanthlarpi awk tling a si. An thil tuahsermi hna cu khuate lei Khuasami hna ca zongah har lo, chambau lo i hman awk tling ṭung a si. Cun Lawngtlai District caah hin hi lei kapi aa todelh ding le eitling hmuhnak fek ngei ding i a ṭhangtu ah ṭang kho seh tiah ka duh a ti. Exhibition ah hin innchung ceinak, mipumpak, chungkhar le bu hna ca i santlai ding phunphun pholangh an si. Lawngtlai an Geo Joint Meeting nih Health Minister sinah memorandum an pek. August ni nga ah khan Lawngtlai non-governmental organization phunphun Central Ianglai Association, Lai Student Association, General Headquarter, Lai Women Association Lawngtlai District, Mizoram hmeichih in suikhawm pawl le Mizoram upa pawl sub-headquarter hna nih cun zarh liam cia i an ṭhutṭinak zulhdawi in joint memorandum an tuah. hi State Health Minister sinah an kuat. An memorandum ahcun Doctor Lalrinfel Lawngtlai District Hospital in Lunglei Civil Hospital i ṭhial an timhmi cu let ṭhan dingin an nawl. Amah um lo cun Lawngtlai ah Anesthetic tongh thiam ahohmanh an um lo. Cucaah cun atu dirhmun ah amah tel lo cun surgery zong tuah khawh a si lo. Cu ruangah cun Doctor Lalrinfel hi Lawngtlai ah chia ṭhan dingin kan in nawl. Cun tu dirhmun ah District Hospital Lawngtlai ahhin medicine specialist an um lo i District Hospital a si bantukin le mipi herhnak ruangah medicine specialist le general surgeon aa kan pe dingin kan in hal. Cu pinah District Hospital Lawngtlai hi District Hospital a si bantukin facilities le staff hna kongkau zongah a phunphun a phan kho theng lo a si zongah District Hospital dang hna a tluk phan ve ding i a kan zohkhan ding le na kan tuailuanpiak kan in hal fawn ti te hna an i tel. Cu hnu ahcun Dr. Ace Lalduhsak gynecologist nan kan pek caah kan i lawm tiah lunglawmhnak bia an chim fawn. Pu LZ Tluang President COLA, V Lal Lian Zual President MJA, K Than Siam President LSA, Van Lal Hruai President LWA, K Thathuai President MUP le Vanlalhlupuii Fanai President MECP te hna nih an min an hlut. Pu Si Zoramthang Executive Secretary LADC nih office memorandum ca a chuah. August ni ruk cawn ni hnih ni ah khan payment of DA to the LADC employees and pensioner NP at 8% of basic pay kongah office memorandum ca Hmusi Zoramthang Executive Secretary Lai Autonomous District Council nih a chuah. A cachuah nih cun Mizoram Cozah Finance Department, PRU, office memorandum April ni kul le ni ruk biak phuan bantukin Mizoram Cozah chung ṭuan hna Enhanced Journalist Allowance of 8% of budget pay tukum July ni khat thawk in hman a senh bantukin LADC chung ṭuantu hna zong August nikhat in hlawh an tuah colh awk a si i, nihnih in pensioner hna zong aa kemhchih lai tiah a chim. Hi memorandum cachuah hi Chief Executive member LADC order August ni ruk lila in hmuhmi bantukin tuah a si ti bia kha LMG lamkal nih a theih. Cun memorandum cachuah bantuk a si ahcun LADC tang ṭuantu hna, a bik in non-plan i hlawh a hmumi hna cu zakhat ah pariat in an hlawh August ni khat ṭangin a karh lai cang tinak a si. LADC nih kan Lai hawi Saikhumphai khuami a bawmhchanh. August ni hnih, thonghnih le hleithum cawnning a ni. Lai Autonomous District Council Executive Committee meeting nih cun ṭhutṭinak hmasa nih a rak fialmi Pu Ti Za Kung Deputy Chairman, Saikhumphai Tlawn-kal ripawtnak zulhdaw in kan Laimi phunpi Saikhumphai-mi cu tangka singkhat Mizo rel ningin nuaikhat in bawmhchanh siseh tiah an ti. Cun kan miphun pile nih hin Saikhumphai ahcun hnawhton an si tuk ruangah LADC area i pem an duh timi report an hngalh tikah committee nih cun LADC area chungah khua an saknak ding hmun timhtuahpiak zong a senh ko tiah a ti fawn. Bawmhchanhnak tangka a pe dingin Pu F. Rohnun Chairman LADC le Pu Ti Lalbiak Muan, Pu Ti Lalbiak Muan Executive Member LADC hna committee nih a rak khauh khih bantukin August ni riat nilini ah khan Aizawl lei ah an liam. LMG lamkal nih a theihhngalh ning ah Aizawl hmun ah Saikhumphai Emergency Relief Committee cu an hmuh ton lai. Cun Pu Evro nu nih August nilengni ah khin Aizawl in Lawngtlai a rak phan te lai ti a si. LEDC ṭuantu pension lak duhmi caah lam-on a si. Cawn ning a ni, August ni hnih i LEDC Executive Committee meeting nih cun LEDC chung ṭuantu lakin pension lak a duhmi an ai ah an fale maw dawng le dek lak a duhmi an um ruangah hitihin bia khihnak an tuah, Live Sarali, DCRC le pension benefit dangdang hauh lo, cu bantuk lak lo a huammi paohpaoh cu pension ter an si lai. Amah belte, cu bantukin pension a la duhmi cu an fale asiloah an dawng le anmah ai ah lak an si ve lai. Cun bank ah loan an cham thlu lo a si ahcun an ai lakmi hna nih an cham lai. Sihmanhsehlaw hi thil bantuk i pension a la duhmi belte cu A tlawmcem ah kum thumnak tlawmlo service a ngeimi an si awk a si tiah a ti. Bharat Scout and Guide meeting thut a si. August ni riat zanlei suimilam pathum ah khan Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Office Chamber ah Bharat Scout and Guide Lawngtlai District Council meeting cu Pu Si Ngun Lian Cung CMLADC le President Bharat Scout and Guide Lawngtlai District hri hruainak in ngeih a si. Hi District Council meeting ah hin Report phunphun chim le ngeih a si. Cu hnu ahcun hruaitu thar thimnak a um. Kum thong hnih le hleithum in thong hnih le hleili tiang Bharat Scout and Guide Lawngtlai District hruaitu caah hi hna hi thim an si. President ah Pu Si Ngun Lian Cung CEM LADC, Vice President ah Pu V Zir Sang EM LADC, Pu Lal Nei Khum EM LADC, Pu Bei La Khi Thi, Project Director DRDA, Pi Van Lal Hlupui, Fan I, Headmistress Southern Public Joint Secretary ah Ess Than Sang, Treasurer ah Ke Lal Dinpui le Patron ah Pu Je Ming Than Mawi DC Lawngtlai te hna. NRHM rianṭuan zoh ṭhannak meeting an ṭhu. August ni ruk ah khan Lawngtlai Deputy Commissioner Conference Hall ah Pu Je Ming Than Mawi DC si hruainak in ngandamnak lei National Rural Health Mission Lawngtlai District rianṭuan ning zoh, kirnak le umtuning hlathlainak ngeih a si. Hi caan ahhin thla thum liamcia in NRHM rianṭuan ning hi zohkir ṭhan a si. Zohnawh a sinak ah Lawngtlai District ah malaria hrik kai hmuhmi zeimawzat an um. Cun TB zawtnak hrik a pu minung pa kul le panga hmuh an si. Cun phar zawtnak a pu minung palei nih hmuh an si fawn. Cun phar bik khi cu Congte Bial lei lawng minung in hmuh an si. I Tibi zong hi Bru le Chakma area in a tam bik khi cu hmuh an si ti bia hna hi Health Department le DC Lawngtlai ṭhutṭinak nih hin a chim langh. Maria Biakinn caan Maria Salvation Camping tuah cuahmah a si. Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu Camari Pastor Bial timtuah in Salvation Camping cawn ni khat ni August ni nga ah khan awt a si. Hi camping ah hin speaker ah Upa Ke Lalhunpui Synod Revival Fayar team hman a si. Amah hi Durtlang Aizawl khua a si. Tuten ah hin team member pali he camping hi an kalpi lio i Biatlangtar ah Khamhnak Tlamtling timi an hman. Hi Khamhnak camping hi bialchung Khrihfa mipi nih an hnakertenh ngai. Minung zakhat le hlei khat an lut. Minung zakhat le leikhat a lutmi lakin United Pentecostal Church, Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu member a simi hna an i khumh. Lairam Media Group lamkal nih Camping Organizing Committee sinin bia a theih ning ah a awthnihnak zong kalpi a si lai. Lawngtlai khualipi chung le Khuachingchan mipi hna hi khamhnak camping ah lut cio dingin LMD thawngpang thar pehtlai in lungthin taktak in a sawm. A awthnihnak cu hmaizarh cawn nikhat in August ni hleihnih ah khin thawk a si lai ti a si. Lunglawmh bia LMZ nih a chim. Lairam media group zarkhat chung thawngpang thar phuan hi foreign lei kan unau Chinmi le Lairam mipi nih A kan sunsaihpi ngai ti kha Facebook hna le telephone le Lairam Media Group Chairperson PKR Chingpui le a dawngpa LADC Chief Executive Member Pu Si Ngun Lian Cung hmurka in Lairam Media Group nih kan hngalh. Cun hi nan kan sunsaihpi lawmhnak hi a taktak in Pu Joseph Canada ram le LADC mipi in Zeimawzat nih thilpek in nan langhter cang fawn. Cu pinah CBC usa le CEBC usa, ICBC usa lei zongin bawmhchanh timhnak a um cang ti kha kan hngalh tikah nan dihlak cungah kan i lawm taktak ti kha hi thawngpang thar hmang in LMG nih cun a theihter hna. Hi nan thilpek le ruahnak in nan kan bawmchannak hi Pathian le Laimi nan dawt ruang a si lai tiah zumhnak kan ngei fawn. Thil ṭha nan tuahnak ah Pathian nih thlua in chuah ko hna seh tiah PKR Chingpui LMD Chairman nih lunglawmhbia le duhsak bia a chim. NLUP tangka phawt a si. New Lenis policy second phase second installment tangka phawtnak Lawngtlai district ca cu August ni sarih cawn ni thum ni ah khan Oi le Hall Lawngtlai Ṭhi ah ngaih a si. Hi ca nih Pu S. Zo Thang le Parliament Secretary le Lawngtlai East Constituency bialtu mla simi nih a hman A hmanpi i holkhat tein mipi an um. Caan hmanpitu Pu Es Zo Thang Lian nih nih cun bia a chimnak ah Mizoram Congress cozah cu rethei le sifak hna dirhmun a hngalthiami a dawtu a si. NLUP zong hi cucu a langh khawhnak pakhat a si. Cun NLUP hrimhrim hi India cozah lawnglawng zong si lo, vulei cozah i pehtlai bu United National Organisation tang i Food and Agriculture Organisation hngalhpi le a awṭawm ngaimi a si tiah a ti. Khualian nih bia a chim dih hnuah NLUP beneficiaries sinah phaisa a phawt. Consultation meeting on improvement of literacy and implementation of midday meal Lawngtlai district ngeih a si. August ni nga khan carel le ṭial pinah chun cu pek ning kongah DC Conference Hall Lawngtlai ah meeting ngeih a si. DC Pu Ze Hming Than Mawi nih caan a hruai. Pu Ming nih cun Mizoram State pariat lakah Lawngtlai District cu catial le rel thiam ah a niamcem kan sinak hi hmalak a herh taktak a ti. Hi meeting nih hin Lawngtlai District chung sianghngakchia dirhmun a chim langhnak ah sianginn kai cu a kai lomi ngakchia thongkhat le zasarih an um. Bungtlang block chungah an tam cem, a bik in kut rianṭuan i ei kawlmi an si tiah a ti. Cun midday meal pek kong ah atu lai i Bihar State thiltlung kha i zohfiannak ah hman siseh tiah meeting nih a ti fawn. Hi ṭhutṭhinak ah hin Chakma Council aiawh in mi panga an i tel. DRO Zung Pu Si Ngun Lian Cung CM nih a on. August ni sarih ah khan Lawngtlai District Research Officer office cu Pu Si Ngun Lian Cung nih a on. A onnak caan hi Pu Sai Hlir, Director Economic and Statistic Department nih a hruai. Hi zungpi ongtu Pu Si Ngun Lian Cung si MLADC nih cun Lawngtlai District nih duhsaknak tampi a hmuh. Hi thil hi lawmum taktak a si. Khuathlanglei khuasa hna caah le District mipi ca hrimhrim ah Birth Certificate lak zong a har tuk ti lai lo, tiah a ti. DRO zungpi caah hin Pu Aids Celhrang Building Electric Veng hman rih a si. LADC nih ṭuantu hlawh a chawkmi a pek ṭhan cang hna. June ni thum, thonghnih le hleithum i mifir nih LADC tang ṭuantu hna hlawhhlam ding an fir tiah rak hngalhmi ruangah ṭuantu vialte hna hlawh zakhat ah pahra an rak chawkmi cu August ni ruk khan an pek ṭhan cang. Hi thil kong ahhin Pu Si Zoramthang Executive Secretary LADC nih kan rak chim bantuk taktak khan ṭuantu hna hlawh kan rak chawkmi cu atu ahcun kan pek ko cang hna tiah a ti. AFL General Body meeting thut a si. August ni kua ah khan Puke She Kung tein Chan Maria Association for Lai Language General Body meeting thut a si. Hi caan hi Reverend E.F. Sang Cem bu president a simi nih a hruai. Agenda panga an ceih hnu ah hruaitu thimnak an ngei fawn. An biaceihmi lakah vawleicung Laimi nih holh hman ning aa khat te kan hman khawhnak lai hmalak siseh an ti. Kum thonghnih le hlei thum in thonghnih le hlei nga hruaitu dingah President ah Rev. EF. Sang Cem, Vice President ah Salai Al La Hnim, Secretary ah Salai Ramding Lian La Hnim, Assistant Secretary ah Ke Lal Chan Kim, Finance Secretary ah ST Lal Biak Muan, Treasurer ah Ke Za Siam le Advisor ah Ke Hre Kung le R. Sang Kam an thim hna i cu hnu ah rawl kho dumṭinak an ngei colh. Josef Ellis nih Mizoram Laimi pawl kan hlat lengmang a herh tiah a ti. Hi bia hi Chin Cable Network Dallas nih an komhnak ah a chim i, amah hi Global Laimi Facebook founder a si i, Canada ram khuasa a si. CCN nih bia a ruahnak ahhin Pu Joseph nih cun LADC chung Laimi hna hi zakhat ah sawmkua nih Laiholh an thiam loh. Cucaah cun ramdang um Laifa hna nih kan hlat kan hlathlai lengmang a herh. Cun LADC khi vuleicung ah Lairam tiah kan chim khawh vemi a si tiah a chim fawn. Thawngpang thar donghter naklai thawngpang thar tlangpi Pu Si Zoramthang Executive Secretary LADC nih office memorandum ca a chuah. AFL General Body Meeting ṭhut a si. Thing zei tiva Pu. S. Za Cung ruak phawh a si. LADC nih kan Laihawi Saikhumphai khuami a bawmhchanh. Maria Biakinn caan Maria Salvation Camping tuah cuahmah a si. Dya Rozung Pu Si Ngun Lian Cung CM nih a on. Kha vialte tu Zarhchung thawngpang thar kan van phuan khawhmi cu a si.